Band li fost l-oħrajn hija magħrufa għal Marija s-Sabiħa u Luċija u Samwel. Meta niddiskrivi x-xena tal-hip hop bil-Malti, normalment ngħid illi wasalna issa fit-tielet ġenerazzjoni eh, ta' din ix-xena. L-ewwel ġenerazzjoni hija naturalment eh, dik li fiha nsibu lil ħuli, il-hooligan, u it-tieni ġenerazzjoni hija propju preċiż dik illi jibdew in-Nobling Show. Nobling Show illi mhux biss ikomplu ir-rap bil-Malti imma anke joħolqu stil ta' dan it-tip ta' hip hop fejn għandek grupp, fejn għandek nies li qegħdin jaħdmu flimkien b'mod kollettiv. Mela inti għandek għandek bidla mill-ewwel ġenerazzjoni fejn għandek l-identità individwali għall-identità iktar kollettiva u din sibnieha wkoll jiġifieri ma' oħrajn apparti Nobling Show bħal huma pereżempju Sempliċement tat-Triq, Il-Marmalja u issa anke fit-tielet ġenerazzjoni b'oħrajn bħal pereżempju l-Kapitlu Tlettax.

iberrnu f'moħħi. U ħafna mid-drabi dawk il-karattri jkunu Maltin għax ovvjament l-ispirazzjoni tiġi minn dak li nara madwari. Allura jekk dawn il-karattri ninterprethom b'mod li mhuwiex Malti, jekk ma jitkellmux il-Malti, ħa joħorġu l-ewwel ħaġa ħa joħorġu foloz. It-tieni ħaġa, anke meta jibdew ikollhom il-konverżazzjonijiet f'moħħi ma jkunux realistiċi, ċensa tal-grocer ma titkellimx bl-Ingliż, tifhem? U jekk ħajkollha jekk ħajkollha argument mar-raġel, l-argument ħajkun bil-Malti. Allura dak jiena nkun irid ninterpretah bil-Malti. Luċija kienet studjuża, kapaċi u intellettwali, wiċċ taż-zokkor, ras taż-żorqor, sħabi interpretawli. Ta' kemm il-darba. Il-lingwa Maltija tagħti l-awtentiċità, il-karattru Malti. Jiġifieri l-affarijiet li jistgħu jingħadu bil-Malti jistgħu jingħadu bl-Ingliż, però mhux se jkollhom mhux se jkollhom l-istess estetika, mhux se jkollhom l-istess eh, saħħa, mhux se jkollhom l-istess, mhux se jkunu awtentiċi, ħajinħassu. U dik dik dik hija spiex ta' il-kruks ta' kollox li jiena meta nieħdok fuq ġrajja, inti fl-ebda punt Ma tista' tibda taħseb li din hija ġrajja fittizja, li aħna qegħdin bħalissa fil-fantasy. Jien dik il-fantasija importanti ma niksirielek qatt għax inkella l-esperjenza ħa tkun pwerili. Darba ta' tbelliħ affarijiet tal-iskantament fit-tlieta ta' filgħodu ġewwa l-liquid il-luċija l-maħ ta' hemm. Waħda mill-iktar affarijiet li jolqtuk dwar in-Nobling Show hija li mhux biss jitkellmu dwar dak li huwa kontemporanju, Imma jitkellmu wkoll dwar dak li huwa universali u dak li huwa l-wirt kulturali tagħna. Jiġifieri apparti li jitkellmu dwar affarijiet li qegħdin jiġru fil-bandli tal-mosta u affarijiet li jinteressawhom f'dak il-perjodu partikulari li jkun għaddej il-materjal tagħhom, jitkellmu wkoll dwar l-imħabba u r-relazzjonijiet b'mod universali, jiġifieri tista' titkellem dwar Luċija u Samwel pereżempju, dwar tnejn li huma ta' żminijiet oħra u mhux neċessarjament ta' dan iż-żmien, imma iktar milli f'sens ta' nostalġija dan l-universaliżmu jorbot ukoll anke mal-idea tal-wirt kulturali. U allura anke f'xogħol aktar riċenti tagħhom naraw anke il-ħoss tal-għana jew inkella l-ħarsien tagħhom lejn l-għana u allura relazzjoni importanti ħafna li tibda ġejja issa bejn l-għana, b'mod partikolari l-għana spirtu pron, u r-rap fil-hip hop. Bħalissa qiegħed naħdem fuq xi ħaġa mużikali. Qed naħdem qed naħdem kemm fuq silta ma' erba' rappers oħra ma' Lapes li huwa parti mill-grupp Marmalja, ma' David the Guess u ma' Shyly qed qed Qed nipproduċu xi ħaġa li bħalissa ma tantx nista' nitkellem dwarha, però li għandha toħroġ is-sena d-dieħla. Il-kotra qamet f'daqqa ħwajtet jien Maltija. Miskien min ikasbarni, miskien min jidħaq bija. Il-kotra għannit f'daqqa u semmet mal-irjieħ. L-innu ta' Malta tagħna u l-leħen kien rebbieħ. Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti,